Ýewropa gepleýär erkin türkmen radiosy. Salam, gadyrly ildeşler! Bu gün biz size eýýäm üstünden bir ýyl geçen bir protest beýannamamyzy gaýtadan hödürlemekçi. Ýöne ondan öň bir kiçijik giriş bilen sizi tanyşdyrmagy makul bildik. Bu gün ýigrimi sekizinji aprelde, iki müň ýigrimi altynjy ýylyň ýigrimi sekizinji aprelinde Türkiýeden bikanun ýagdaýda, Türkiýäň Konstitusiýasyny bozup, Türkmenistanyň Konstitusiýasyny bozup, halkara gatnaşyklar boýunça ylalaşyklary bozup, Türkmenistanyň eden-etdi režiminiň Abdylla Orusow bilen Alyşir Sähedowy alyp gidenine tegelek bir ýyl doldy. Ýadyňyza düşýän bolsa, bir ýyl mundan öň biz türkmen intelligensiýasynyň, ýazyjylarynyň hem žurnalistleriniň adyndan bu platformada, Erkin Türkmenistan platformasyndan öz protestimizi bildiripdik. Indi ondan bäri, ýaňky aýdyşym ýaly, tegelek bir ýyl geçdi. Äkidilen adamlaryň sany, elbetde, diňe Abdylla Orusow bilen ýa Alyşir Sähedow bilen jemlenenok. Ondan öňem, olardan soňam ençeme adamlar Türkmenistana bikanun ýagdaýda äkidildi. Bu gün men şol adamlaryň käbiriniň adyny tutmakçy. Ynha, olaryň arasynda Maksat Baýmyradow bar. Mälikberdi Allamyradow, Farhat Meýmankulyýew, Azat Isakow, Saddam Gulamow, Serdar Durdylyýew. Ynha, indem ýaňy-ýakynda Maral Annaýewa Birleşen Arap Emiratlaryndan bikanun ýagdaýda zorluk bilen Türkmenistana alnyp gidildi. Iki sany gyzjagazyň enesi, indi men häzir dogrusyny aýtsam şo gyzlaram bile äkidilendir diýip şeýle düşünýän, ýöne äkidilmedik bolsa-da gaty howply ýagdaý, äkidilse-de howply ýagdaý. Häzirlikçe aýdyp boljak zat Graždan adam hukuklaryny goramak boýunça graždan hereketi hereketiniň platformasy. Şu platformanyň ýolbaşçysy Diana Dadaşowanyň hem-de Demokratik watan Türkmenistan syýasy hereketiniň esaslandyryjysy hem-de onuň baştutany Myrat Gurbanowyň habar bermeklerine görä, Bu adamlaryň hiç birinden habar ýok. Ýagny hiç bir maglumat ýok. Şol adamlar näme sebäpden äkidildi? Mysal üçin Abdylla Orusow bilen Alyşir Sähedow Türkiýäň öňünde, Türkiýe döwletiniň öňünde ýa bolmasa Türkmenistan döwletiniň öňünde näme günä etdiler? Olaryň goşadyrnak içinde eden bar günäsi halkyň hakyny talap etdiler. Halka azatlyk talap etdiler hem-de öz hukuklarynyň-da gaýtarylyp berilmegini talap etdiler. Sebäbi daşary ýurtlarda işläp ýaşap ýören adamlaryň öz watanyna, Türkmenistana barasy, öz dogan-garyndaşlaryny islän wagtlary göresi gelýär. Belki-de köpüsiniň yzyna dolanyp baryp, iş ýerleri açylsa täze Türkmenistanda ýaşamak arzuwlary bar, öz dogan-garyndaşlarynyň arasynda. Emma şu arzuwlaryň öňüne böwet bolýan zat, başistik režim. Başda Saparmyrat Nyýazow tarapyndan, Hramov, Žadan, Oçertsew tarapyndan esaslandyrylan, soňam Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan dowam etdirilen, ösdürilen has-da wejerasy çykarylan başistik režim halkyň ähli arzuw islegleriniň öňüne böwet bolýar. Şonuň üçin hem halk üçin göreşýän adamlaryň agyr güne düşmezlikleri üçin türkmen graždanlarynyň, türkmen halkynyň, ähli türkmenistanlylaryň güýjüniň ýetdiginden hereket etmegi gerek. Ine, Alşir Sähedow bilen Abdylla Orusowyň äkidilmeginiň gynançly, hasratly bir ýyllygy bilen bagly meniň giriş hökmünde aýtjak sözlerim şular. Hem-de elbetde, mundan soň siz bir ýyl mundan ozal biziň eden protest çykyşymyz bilen hem tanşyp bilersiňiz. Türkmenistanyň garaşsyz žurnalistleri, erkin ýazyjy-şahyrlary hem-de Demokratik protest hereketi türkmen blogerleri Abdylla Orusow bilen Alyşir Sähedowyň iki müň ýigrimi bäşinji ýylyň ýigrimi sekizinji aprelinde türk siwil polis tarapyndan saklanmagyny oýlanyşyksyz edilen iş diýip hasaplaýar. Çünki Abdylla Orusow bilen Alyşir Sähedow Türkiýä sygynan we bu ýurtda kanuny ýagdaýda ýaşaýan hem-de işleýän adamlar. Bu iki blogeriň Türkiýäniň kanunlaryna garşy giden ýeri ýa-da eden çykyşlary ýok. Diýmek, Alyşir Sähedowyň hem-de Abdylla Orusowyň türk polisi tarapyndan saklanmagyna türk döwlet kanunlarynyň gödek bozulmasy diýip baha berse bolar. Eýse Türkiýede kanuny esasda ýaşaýan, Türkmenistanyň we Türkiýäniň döwlet kanunlaryny bozmadyk blogerler haýsy sebäplere görä saklandylar? Garaşsyz türkmen žurnalistleri, ýazyjy-şahyrlar we demokratik protest hereketi muňa halkara arenasynda abraýsyz, kütek türkmen režimi tarapyndan gurnalýan, meçew berilýän hem Türkiýede soňky iki ýyl bäri dowam edýän adresli tutgatutlygyň nobatdaky epizody hökmünde garaýarlar. Gepiň gerdişine görä aýtsak, bikanun türkmen režimi türkmen halky tarapyndan saýlanan ýa-da halkyň erk-islegini aňladýan häkimiýet däl. Türkmeni döwrebap ösüşden mahrum eden bu kütek režim türk birligine-de her ädimde kän ýyldan bäri aýakbagy bolup gelýär. Abdylla Orusow we Alyşir Sähedow Türkmenistanda demokratik hukuk döwletiniň gurulmagy, adalat we geljekde türkmenleriň türk dünýäsinde hem halkara arenasynda mynasyp orun eýelemegi üçin Türkmenistanyň we Türkiýäniň metbugat kanunlary esasynda parahat göreş alyp barýan türkmen watandaşlarydyr. Diýmek, Türkiýä hem onuň kanunlaryna sygynýan türkmenleri adam hukuklaryna, hatda öz döwlet kanunlaryna-da düýbünden hormat goýmaýan traýbalistik režimiň eline bermek, bu tragiki ýalňyşlyk bolar. we Türkiýäniň halkara abraýyna zyýan ýetirer. Çünki eger başçylyk Türkmenistana deport edilse, bu iki blogere sütemiň, adamkärçiliksiz çemeleşmäniň, belki-de ölüm jezasynyň garaşýandygyny unutmak bolmaz. Eýse halkara derejesinde abraýly, Ýewropa döwletleri bilen deňli derejeli gatnaşykdaky NATO döwleti bolan Türkiýe bikanun türkmen režiminiň hapa işlerine, türk doganlarymyzyň aýdyşy ýaly kirli işlerine ýardam bermek hökmanmy? Ýamana ýaran bolmak Türkiýe döwletine näme peýda getirip biler? Bu barada sözümiň soňunda aýtjak zadymyz, biz Türk häkimiýetlerinden blogerler Abdylla Orusow bilen Alyşir Sähedowyň günübirin azatlyga goýberilmegini haýyş edýäris. Bu haýyş Türkiýäniň öz döwlet abraýyna dahylly. Çünki bu iki bloger-de olary Türkmenistanyň despotik režiminiň adalatsyz çemeleşmesinden goramaga ukyply hökman goraýmaly türk kimliginiň bardygy-da hökman göz öňünde tutulmalydyr. Türkiýe döwletine we onuň syýasy ýolbaşçylygyna uly hormat bilen, garaşsyz türkmen žurnalistleriniň, ýazyjy-şahyrlarynyň, demokratik protest hereketiniň adyndan Erkin Türkmenistan radio TV kanalynyň baştutany, ýazyjy we žurnalist, Halkara PEN guramasynyň hormatly agzasy Ak Welsapar.